Salam gowmysyňyz sagman otyrsyňyzmy men şu hemmäňize meň wideolama gyzyklanma bildirip ýagşy sözler ýazýanyňyz üçin laýk goýanyňyz üçin öz pikiriňizi ýazýanyňyz üçin hemmäňizi taňyrýalkasyn janyňyz sag bolsun ömrüňiz uzak bolsun men özümi ýene-de tanyşdyrasym gelýär meniň adym Maral Amanowna familiýam Gowşudowa men rus dili we edebiýaty mugallymy ondan başgaça iňlis dilini bilýän hem-de kompýuter tehnologiýalarynam bilýän. Şonuň üçin maňa işlemek aňsatrak bolýar. Ýaňky öz işimde. Ýene-de bir zat, men Türkmenistanyň halk bagşysy, mukamçy kompozitor, halypa mugallym Aman Gowşudowyň uly gyzy. Birnäçe günlerden Beýik Ýeňişiň segsen ýyl ýubileýi ýetip gelýär. Meň atam, kakamyň kakasy Kulyýew Gowşut urşa gidip wepat boldy. Özem nähili belli ýeri ýatan ýeri belli däldi. Ýaňky hat gelýär habarsyz ýitdi diýip. Onuň men birnäçe ýylyň dowamynda özüm şeýle bir mende gyzyklanma bardyda şol adam barada gyzyklanyp Şu men pikir edýädim-da, şu bir adam da ol iňňe däl, nädip ýitip bilýär ol, nädip habarsyz onda-da ýitip bilýär diýip. Soň bir şu birnäçe ýylyň dowamynda internetde elbetde şu gözleg işlerini geçirýärdim özüm, öz ýanymda. Hem-de iki müň ýigriminji ýylda

Men hem size şu meň eden işim peýdaly bolarmyka, gyzykly bolarmyka diýip umyt edýän. Hem-de özüňizem öz ýiten garyndaşlaryňyzy tapmagyňyz mümkin. Häzir bolsa men kompýuterde görkezençe nähili gözleg işlerini geçirip bolýar. Pamytsan naroda saýta girýäs.

Pogibşi i propawşi bez westi i kniga pameti. Ine serediň, meň atam habarsyz ýitdi diýip hat geldi, şonuň üçin men şuňa girýän. Şuňa basýan. Ine. Ine şu taýda-da atamyň adyny hem familiýasyny ýazýan ors harp bilen. Tak. Ku Liýew Kauşut.

Bir müň dokuz ýüz on birinji ýylda dogulan Türkmenskiý SSR Aşgabatska oblast gorod Aşgabat Aşgabatdan çagyryldy. Mesto slujby PP otuz üç bäş ýüz on üç ýe. Ine nol bäş kyrkynjy ýyl ýaňky nämani aňladýa? Şu kyrkynjy ýylyň maý aýynda by urşa çagyryldy fronda çagyryldy. Aşgabatskiý GWK woýenkomat bolýa Aşgabatskiý goroskoý woýenkomat. Ine Türkmenskiý SSR Aşgabatska oblast Aşgabat Doniesieniýe o poterýah diýýa. Ine, ýazylyk aşagynda-da Propal bez westi. I gapdalynda-da ýaňky senesi, nol ýedi, bir müň dokuz ýüz kyrk üç. Soňky haty bir müň dokuz ýüz kyrk üçünji ýylyň ýedinji, ýagny, aýynda geldi, ýagny iýul aýynda geldi. Bar, maglumat şu taýda bar. Ine, dokument, utocnýaýuşi poteri, onuň mesto, data roždeniýa, bir müň dokuz ýüz on birinji ýyl, mesto roždeniýa, Türkmenska SSR, Aşgabatska oblast, Aşgabat.

Woinskaya çäst ýene to je nazwaniýe. Data wybitýa, Ýedinji aý bir müň dokuz ýüz kyrk üçünji ýyl. Priçina wybitýa, Propal bez westi. Ýene Mesto prizywa ýene-de berilýär şu taýda. Ine şu taýda gapdalynda iň esasy zat dokument berilýär şol. Dokument podtwерждающий. Ine serediň, görýäňizmi gyzyl bilen bellenen. Ine şu taýda ýazylgy gowy görnenok. Men häzir soň ýene-de nemesini görkezen. Görýäňizmi Kuliýew Kauşuk diýip ýazylgy. Şu ýaňky ýyly bar bärde. Sa tri diýýär. Istrýoh diýýär. Ine men şu birinji stranisany görýän häzir görýäňmi zagruzka gidýär. Ine görýäňmi şu taýda bary şu çagyrylan ýeri ine woýenkomyň goly zady bilen. Soň ondan stranisa 2. Ine görýäňmi şu taýda doly maglumat şu şu spisokdaky hem özüniň ady bar hem şu özi bilen bile gulluk edip wepat bolan Sag boluň sagaman oturyň. Ýene-de ýetip gelýän beýik ýeňişiň segsen ýyl ýubileýi bilen siziň hemmäňizi öz maşgalamyň adyndan gutlaýan. Hemmäňize jan saglyk, asuda asman, parahatlyk esasy rysgal-bereket arzuw edýän. Sag boluň, sagman oturyň.